Hanım Ergeş diýilýän sen şeýdämi hanım? Awa, awa, men şol.
Şimdi e, şu Farhat diýilen oglany sen tanaýaňmy? Ilk şondan başlaly. E, men ha şol Farhat diýdi, ol diýdi, bul diýdi, hiç kim hem tanamok. Ýöne men adymy goýup ýörler aňra. Hiç hili elinde dokazatstwa da ýok şolaň da. E, şu zady subut edip berseler, men Gatnaşaýyn şoňa ştu dep berýän elinde nämesi bar şolaň da ştu men aňarda bolam. Bolýa. Indi indi serediň şu ýerde mukam e, ýaňky e, men size bir link ssylka ugrotdum şu ýerde Allamyrat Rahim bilen ýaňky Farhat ikisi efir edýärler geçirýärler. Şonda Allamyrat Rahim şeý diýdi. E, Oň adyna e, Bekan Ergeşew diýerler. Mukam Ergeşew. Mukam. Mukam Ergeşew şeýlemi? Hawa. Ine Mukam Ergeşew, ine aýallygy erkekdigi belli däl bir ýigit bar, ana şular ýaly dodagyny, gaşlaryny boýap beren bir haramzada bar. Hawa, bu kim? Bu e, aýalmy, erkekmi belli däl. Ýöne şu taýyp bir giden oglanlar ertipdir, ine şu. Ine ýüzüne serediň, hiç bir adam sypaty barmy şu haramzada? Şul a şuň özi asly Dänewiň, Dänew etrabynyň etrap merkezinden Enatal hi şo taýda ýaşap ber, ine serediň. Serediň öz çagaňyza, ine. Şu haramzada çagaňyz biziň bigünä raýatlarymyzy hüjüm etmekde gurna esasy gurnaýjylaň biri bolan. Şo taýk baryp ýeňil maşynly adamlary ertip, Şol Mer Aziz bilen Merdana hüjüm edilende, şolara meçew berip, şolara komanda berip, görkezme berip duran ine şu siziň ogluňyz. Birinji dana men maşynym ýok. Ýaşuly. Awa. Ikinji dana ben hiç kim habarym ýok, men pendik dedim. Awa. Biz şokolan boýun dedim. Olar bilen didarlaşyp zat edip oturduk. Awa, indi seret bu kam, indi şerde görýän we wagtyňy alyp oturmaýyn köp. Seni e, Lebap welaýatynyň Dänew etrabynyň merkezinde ýaşaýar diýdiler. Ýok, men Dänewli däl, hiç haçan Dänewli däl men. Men Seýil şäherinde doglan, Seýil şäherinde öňe geçsem, propiskam toş Seýilji. E, Etut, näme diýjekdim? Ýalan maglumat o zatlar. Men ejemem, kakamam aňarda däl. Ondan bir şu taýda bir iki sany açkyly oglan gürrüň etýärdi, maňa linkini ugrutdylar, gyzlar, oglanlar. Ondan heleými, näme, sypaty näme. Men medeniýet işgäri, men sögüni gürlemäni söýmeýän, ýagny halam ýokda. Men medeniýet işgäri olandan soň men özüme gelişdirmeýän şu zadda. E, iki sany ol oglan çykyp şahsyýetime birazjyk mito gürrüňler etdi-de, Şudan eger şu kayd ekran kayd yapylýan bolsa iki ýene bir sany gurrun bar olanlar. Eger aýal doganyň bolsa, aýal doganyň bolsa men şuda men hapa gürlemeýin. Ikiňem aýal doganyň bolsa Bir azrajyk bir ar namysyň bolýan bolsa, gaýrat et men barada gürrüň etme. Bak, men äli entäk siziň araňyza gür giremok we girmegim islämok. Eger giräýsemem gaty gaty üýtgeşikli zatlar bolar. Men size subut edip berýän, ştob men nirde bolanymyna gaty ýalňyş gürleýäňiz ikiňem.

Eý şeýle şeýle toýumyzy geçirip berýäňmi zat diýip. Ondan men bir fiat jagaz goýdum, şo puluny aýtdym. E näme sen zwizdamy näme näme diýip goýdy. Şol bolmagy mümkin. Eger sen olsaň, bratkam, sen nomeryň taparyn mende. Näme gürrüň bolsa aktiwistler bana jaň edäň, ýöne ýalan zady aňyr goýmaň, gaýrat ediň. Ýalan zatlar men aňyrda ýoklugymy men öýdäkileri subut eden ýaly eger isleseňiz men subut edip berjek. Hany pyçaklady näme etdi? Sud sud kana pyçaklanan adamyň sud namasy barmy eliňizde? Balinsada ýatdymy şol adam? Hany görkeziňä. Eger şo zatlar dogry bolsa da haramzada diýen. Eý. O Afganistanlym biri gürläpdira haramzada diýip. Eý haramzada gara edil sen haramzada-ow brat düşündiňmi men agzymy bulasym gelen ýok saňada ýaşyňa görä hany sizde normalny oňat gürrüňler bardy hany siz özüňiz skromny alyp barýadyňyz kameraň garşysyna geçip şumy haram saram ýene näme samsyklar bläd. Adamyň şahsyýetine ine degmeli däl degmeli däl diýilýärde ine wot ine tomaşaçylar ine adamlar ine hakyky mukamyň özi şumat aýdyp otyrda indi şu ýerde ýene bir zat bar mukam diýä ýaňky diýä konsullygyň işgärleri bilen diýä şu ýerde diýä arasy bar diýä zady bar diýä şu konsullygyň işgärleriniň talabyna laýyk men hiç birinem tanamok men konsulstwada baramok sebäbi meň näme işim bar meň kimin Ýigrimi alty açyly pasportymyň etit nämesi bar, kimligim hem da bar, dört ýylym bar da, dört ýyl kimligim al, hiç problemam ýok da men. E, men konsulstwada näme işim bar oşun, şoňa haýran galan. Geliň, geçiň konsulstwaň kamerasyny görüň, açyň kim bar, kim näme etýär, näli maşyn bar, yzarlaň. Yzarlaň how edil sizde şo şon ýaly eliňiz ýetýän bolsa hemme zada-da yzarlaň. Muka sen nireli mukam men lebaply. Kim barada gidýär gürrüň. Vay mukam birinji gezek seni böyle görýärin. Ýapjak bir şey ýok ýani ýalanlary ortaya çykarýolar ýani ýalan boş boş şeyler çykartýolar.
Mukam, men dogrymy aýtsam, seňem ýüregiňe düşendirin her gezek jaň edip, bir agam gaýrat et, şu hakykaty bir bilsinler, aýdyp ber, aýdyp ber diýdim. Aý.
Ahyry saglasawat edeniňizde taňyrýalkasyn aýdýan. Ýok, problemasy ýok, bar. Men karoçe öýdäkilerem aý goşulma, men öýdäkileri goýamok şu taýda, şo-şo zatlary görmäni, zat etmäni.
Ejeň ýüregi ýarylypdyr, e, ejeňi e, bir näme edipdir. Ay ejem iyi berdi bana. Birinci videolar var. Ejem iyi berdi. Bu ne boluş? Näme näme nämeler? Em aytdım. Yo uspokoysiz. Beyle zat edem. Yok ondan kız doganlaryma şokolama can edip dokazat edip öyde zat deyip daşu bizden video çekip zat edelerimiz var. Angarda ştotu e, TikTok'a video koyup zat edip de Olaram gorkudan videolar udalyt edi urada. Men bilen çeken videolaryny beýtmäň o aktiwistler gaýrat. Näme gürrüňiňiz bolsa geliň jaň ediň men liboy internet sitende nomerym ýazykly YouTube bolsun, Instagram bolsun, e, TikTok bolsun, Kontakt, Kontakt, e, liboy bir internet mediada nomerymdyr. Aňardan jaň edip bilýäňiz. Problema ýok. Näme soragyňyz bolsa men Jogap berjek size ýöne ýalan zatlary goýmaň aňyrda kim aýdan bolsada aktiwistlerden mi biri näme mi ýalan gürrüňler ýöne bir zat aýdaýynmy ol şol gürrüňler bolup ýutuba çykyp bar hemmä tanyş boldumda men tanamadyk adamlaram tanady spasibo za etoň.
Ondan bundan soraýan da her gezek aýdýarlar şu mukam çagyr, mukam çagyr diýerdiler de. Onda men şu ahyry e, sen bilen şeýle neme etdim. Onda sen e, rugsat edýäň şu TikTok. Hol paýlaşaý brat, problemasy ýok şonda. Ýöne görseler, ýene de aýtýan, gaýrat ediň, menden alyp beriň, bolsa jaň ediň. Eger meň ýalňyşym bolsa men size düşündireýin. Ýesi bu. Näme diýeýin? Men ýalňyş bir zadymy görkezdim da, şu tutnama näme üçin şu taýda wideo goýupdyrlar da, şu meň ýüzümi etit. Nito wideolardan näme üçin aýdymçylyk eden wideolaryň bar aňyrda, näme üçin şolary goýmandyr? Ot men medeniýet işgäri bolanymy subut etmändirler şo taýda. Koroçe meň ýüzümde hiç zat ýok şu madam şol ýüzüm ýenede wideoda şo ýüzüm toýa gitsemem şu ýüzüm Oba dogry aýdymçy bolanymyz üçin bir halkdan üýtgeşik görünmegimiz üçin geýinýäs Problemasy ýok. Üýtgeç hem geýlemizok. Prosta e, o iki oglanyň ýalňyş gürrüňi bar. Haram diýdi, gyzymy, aýalymy belli däl şahsyýeti diýip-de ýalňyşýaň, bratjan, ýene maýdaýyn. Bak, oba meň iki çagam bar, iki sany gyzym bar.